Central Decomposition barada gürleşeris bugün. Algoritma triýeraň üstünde ulanylýar. Näme üçin? Meselem, sorag bolup, şeýle bir sorag bolup biler. Aslynda bu divide and conquer algoritmasy. Onuň üçin hmm, meselem näçe sany UV we şeklinde soragla başlanda, ýagny pair sanamaly soragla bolýar. Näçe sany

The length of the path is exactly k bolup biler. Meselem, k-dan ulanmak bilen soragy her jüssi üýtgetip bilersiňiz. Meselem, zat bolup biler. Tree-de her bir nodyň bir valýusy bolup biler we tree-de senden islenýän zady näçe sany u we bar, ýagny näçe sany pair of vertices bar. U bilen w-iň üstündäki path, aradaky path-däki gaýany bütün nodlaryň walýularynyň jemi. Meselem, bir berlen uly k-dan uly bolmasyny isläp biler. Yani näme diyecek bolýa? Bir sany K diýmeli muňa V diýeli. Bizden islenýän ýa-da V diýmeli S diýeli. Näçe sany UV bar? Mesela sorag özümçe düzýän. Haýsy sorag çözüp bolar mum bilen diýip. Ve A-nyň X-i diýen A berlen array, n sany her bir nodun bir sany valuesi bar. X

PUV diýen bir sany notationym bolsady. Şu notlaryň hemmesiniň valuelarynyň jemi. Meselem, berlen bir esra diýen, şonda uly bolmasyny isleýär. Bizde isleýän zady näçe sany UV bar, şony satisfy etýän. Ýaňky ýaly kwadratly çözjek bolsak, ýene-de ansat, U-dan sallarys, her bir U-dan sallap görüris. Sallamyzdan soň U-dan her bir noda bolan ýoldaki A-laryň jemini taparys. Meselişi, we eger a, cem, san s-den uly we deň bolsa, onda şi, we ok diýip bütin werileri tapdyryp bileris. Ýöne bilşimiz ýaly, indi uly diýdikäm şunda soraglarda, onuň üçin centroid decomposition algoritmasy bize gerek bolar. IDE nähili işleýär centroid decomposition-da? Şeýle işleýär. Berilen tree-de ilkibaşda biz centroidyňy tapjak bolýarys. Centr, ýagny centr tapjak bolýarys. Tring centre nyň definition bereli ilki başda. Tring centre şu şeýle bir nod we şol nody meselem şeýle bir sany baglanýan subtree bolsun. Şu nody pozan mahalym böleklere bölünýär trim. Böleklere bölünen soň hersiniň bir Saýzwa diýen, ýagny men esfir diýeýin, eski diýeýin, näçe bölege bölünjegini bilemok. Eger star graf bolsady, ýagny bir not bilen we single tonda şuňa baglanan bolsady, onda şu notlaryň n minus bir sany bir ýyllygynda komponentlere bölünerdi. Meselem, bärde sany dört sany bölege bölündi diýeýin. Şularyň maksimumy n bölme ikiden deň, n bölme ikiden kiçi we deň bolmaly. Maximum of SI. Biziň isleýänimiz şeýle bir not bar tapmaly. Şu nodumy pozamda trimden aýrylýan bölekler komponentler maksimum size-nyň n bölümi 2-den n näme berdi? 3-däki vertex length-any. Bu sany sentrden näçe sany bar? Jogap, bir. Näme üçin hökman ýerde biri bar? Ýani nol bolup bilmezmi? Ýani hökman ýerde biri barmy elmydama? Muň prufyny el oturjak ýa ýöne bir sany sentr bardygyny garantiýa edip biler. Meselem şunda zat bolup bilerdi. Ýani iň basit, iň aňsat bir sany path bolsady. Şu taýda şunodam sentr, şunodam sentr. Haýsyny alsaň muň tapawudy ýok. diýip bileris. Meselem, dört sany not bar, bölmek iki. Şuny aýramyzda iki bire bölündi ýa-da bir ikä bölündi. Onuň üçin sentrleriň sany birden köp bolup biler, ýöne iň az bir diýjek boldum. Ýani hiç bir sentr syz tri bolmaýar. Näme üçin diýseň, jo proofyny şeýdip etip bileris. Diýeli bir sany not tutdum şu wagt. We şu taýda şu noda aýramda komponentleri bölünýär. Emma şu satisfy edenok diýen şu kondisiýony. Şu kondisiýony satisfy etmeýän bolsa, şu kondisiýony satisfy etmeýän bolsa, diýmek, şu komponentlerden biriniň size n bölme ikiden uly diýmek bolýar. Iki sany komponent şo-ol wagtda n bölme ikiden uly bolup bilenok, sebäbi olaryň jemi niň hemmesiniň jemi n-den kiçi bolmaly komponentleň. Ikisi n bölme ikiden köp bolsady, Jemi hem N bilen N ni ulybordy, onuň üçin ol kontradiksiýon. Ýagny ştat hökmany ýagdaýda atmos biri N bölme ikiden uly bolup bilýär. Diýeli, şu komponent N bölme ikiden uly. Ýagny gaty uly komponent galdy. Onda etmeli ýeke-de işimiz N bölme iki bolan komponente tarap ýol almak. Her gezek Turýan nodumda böleklere bölýän şu noda aýlamdan soňra. Böleklere bölenden soň iň bölme ikiden köp bir size bolan bir sany komponentim bar bolsa şu tarapa ýol alýan. Eger ýok bolsa eýýäm men center tapdym diýmek bolýar. Ýani algoritmasi gaty aňsat center tapyp ýöremek. Muň implementationy görseňiz hem owadan bolar. Bärde görşüňiz ýaly bir sany GIF bar. Center tapýan. Soňrasynda komponentlere bölünýär. Senter birinji sentrimizi tapamyzdan soňra komponentlere bölek forest diýýäs biz bulara. Komponent diýmeýär. Forestleriň her biri tree bolýar we her biri üçin ýene-de senter tapyp algoritmamy iň soňunda bir verteks galýança dowam etýän. Mesela muň senter bärsi boldy. Muň senter bärsi boldy, muň senter bärsi boldy. Şeýdip her komponenti ýa-da her treeni aýratyn çözdürip senter bilen tapmaga dowam edip gitýän. We soňrasynda şy ha jif gelýär, ortada sentrini tapdy, pozdy, komponentlere bölündi, bärdäki bölege geldi. Muň uzyn hemmisiniň saýzy n bölüm ikidigini görkezýär. Görşüňiz ýaly. We soňrasynda şu sentroid nät tapmalyk kodlamasyny döretdir. We ýaňky aýtşymyz ýaly gasaň zat gelýär. We ilki başda Bütün komponentleriň saptri size hasaplaýas. Yani saptri size hasaplamak bilýän, size bunu ýetýän. Yani her bir ştadak saptri size hasap etýän. Şular saptrilen liboy bir en bölme 2 bolan ýa-da indi şu noktada durkan, şu tarapa ýol alýan. Görşüňiz ýa saptri size hasap etýän şu DFS. Sonrasynda centroid tip bir zadym bar. En berde size saptri. Okey. Yuda Lýuboý bir çagasynyň saýjy n bölme ikiden uly bolsa, onda diýýär, meň sentroidim şu tarapda bir ýerde, şu zady tapyp gel diýýär sentroim we şony return etýär. Bu algoritmi görşüňiz ýaly, o n, bärdekiý zadam hasaplama o n, onuň üçin bir grafda i tride sentry tapmak o n işem alýar. Sonrasynda sentra sentrini tapýas we her gezek sentrini tapyp komponentleň dowam etýär işine. We aslynda şuny tapmak biziň näme işimize ýaraýar? Aslynda biziň decomposition gurmagymyz işimize ýaraýar. Görşümiz ýaly şu grafda reňklendirilipdir. Birinji triň sentri üç we üçi alanda soň poziýa komponentlere bölünýär. Görşüňiz ýaly şunda birinji komponent, ikinji komponent, üçünji komponent. Her biriniň hem zadyny tap diýýär. sentrini tap diýer. Sentrini tapandan soňra her biriniň başga reňk bilen, gök reňk bilen reňkläpdirik. We olaryň hemmesini täze gurýan dekompozisionymda çaga seçip baglaýar. Soňrasynda gögüň hem aýrymdan soňra böleklere bölünýär. Birinji bölek şu, ikinji bölek şu, üçünji bölek şu şeklinde. Olaryň tem kom sentrden tapanda sarla bolýar. Ýagny üçünji level sentrler bular. Bu dördünji level sentrler. Her tem kime baglanýar. Her nodam meselem şu taýda şu komponentiň sentri 11. 11 üçe baglanýar. Näme üçin diýsek, iň soňky gezek üç pozulandan soňra bölünen komponentler. Meselem 11 bölünen soň Komponentler bolýar. Her biriniň sentroýn sentrini tapyp, iň soňky aýrylan, ýagny iň soňky pozulan noda baglaýarys. We şeýlelik bilen elimizde bir sany sentroýd trisi elimize gelýär. Bu triň näme future bar ýa-da özelligi bar? Birinjilik bilen bu operation her gezek biziň komponentimizi n bölünen ikiden az Saýzlara bölünýär. Ýagny bütin bölünýän komponentleriň saýzy n bölme iki. Her gezegem n-i ikä bölýäni üçin bu işlem müň depsi log n bolýar. Ýagny şu guran trimiziň depsi log n diýmek bolýar. We bu sentroidiň kömegi bilen biz sentroid triň kömegi bilen Indi biziň öz soragyňy çözmek üçin işlemleri etip bilýäris. Ilki başda işlemlere geçmäkäk, munuň kodlamasyny hem görüp bileris. Kodlamasy şunuň ýaly, bäs eýýäm bilýändirsiňiz. Bir sany 3D sentroid tapmak üçin ilki başda algoritma işläp başlaýar. Etýän işi sentrini tap. Şu wagtky tring sentrini tapandan soňra eger sentr ýok diýmek, parentim ýok diýmek. Ýagny pärentim iň soňky pozulan ýeri bolýar, meselem şu tri gelen ýagdaýynda, ýokardaky tri, şu kiçijek bölek gelen ýagdaýynda pärentim üç bolup gelýär. Ýagny iň soňky üçi pozandan soňra şu komponentler emele geldi diýmek bolýar. On biri pozandan soň, ýagny bu komponentler edende on biri pozup, onda bularda pärentim on bir bolup gelýär. Şu triň bolmagy üçin aslynda. We etýän işi gaçan zat

Onda nolunjy lewelda enişleme etýän. Birinji lewelda-da enişleme etýän. Soňrasynda bula hem öz arasynda bölünýär kiçiräk böleklere. Ikinji lewelda böleklere bölündi, bu-da bölündi, bu-da bölündi. Ýöne şularyň hemmesiniň toplam saýzy, her biriniň içinde özüniň subtry saýzyny kompýut etýäris we sentrini tapdyrýarys. Olar hem n işlem alýar, her biriniň saýzy işlem alýar. We bilşimiz ýaly, komponentleriň hemmesiniň ikinji lewelda-da jemi n bolýar. We bu bölünikitme işlemem logen gezek bolýan üçin, nokat, nokat, nokat, logen gezek bolýan üçin, aslynda toplum etýän işlem sanym n logen diýip bileris. Arkaýlyk bilen. Bärde implementation-da edge-leri pozma ýaly işlere giripdir. Bu gerek däl işlemde. Bilşimiz ýaly, göni edge-leri pozmak o birde, vektorda gitip pozmaly bolýar. Ýene-de

Atamyzlar aslynda. We aslynda bulary diýnemizden soňra soraglar çözüp bileris. Görşüňiz ýaly köp soraglar çözüp bolýar. Ol üçüjek soragymyz belki CSS-den bolup biler.